מסכת שקלים פרק ז משנה ב', פאר מען לערנט די משנה מען מקדים זיין אז די חכמים האבן מסכם געווען אז געלט פון מעשה שני, דאס הייסט א איד האט געהאט פירות און ער האט אראפגענומען פון דעם תרומה און ער האט אראפגענומען מעשר ראשון, שפעטער נעמט ער אראפ מעשר שני, און מעשר שני איז א צענטל פון אלע פירות און ס'איז זייער אסאך, איז שטייט אין תורה אז ער וויל קען ער אויסלייזן די פירות און די קדושה גייט ארויף אויף געלט און ער קען נעמען די געלט קיין ירושלים, און מיט די געלט קויפן עסנווארג, און די עסן די מאכלים באקומען א קדושת מעשה שני, און ער עסט אויף די עסנווארג אין ירושלים. חכמים האבן מסכם געווען אז מען זאל קויפן מיט די געלט פון מעשה שני זאל מען קויפן שלמים, כדי די מזבח זאל פארדינען אז ס'וועט זיין שלמים, אסאך שלמים, אסאך פון די געלט פון מעשה שני. איז ווען א איז נארמאל געלט וואס דרייט זיך אין ירושלים זענען געלט פון מעשה שני א געלט וואס דרייט זיך במשך'ן יאר איז נישט אלעס מעשה שני ווייל ס'איז דא נאך אסאך אנדערע מענטשן אויך אבער בשעת יום טוב ווען ס'קומען ארויף מענטשן פון אלע עקן ארץ ישראל קיין ירושלים איז רוב געלט וואס זיי האבן ביי זיך איז מעשה שני ווייל פארוואס ברענגט מען מיט געלט מען דארף האבן וואס צו עסן דארט און און און סתם אזוי מען ברענגט זיך מיט די געלט ווייל מען האט מעשה שני געלט מען דארף עס מילא אמאל ארויף נעמען קיין ירושלים. ממילא יום טוב איז רוב געלט אין ירושלים זענען מעשה שני געלט, אבער במשך היאר נישט. יעצט זאגט די משנה אזוי, מעות שנמצאו לפני סוחר ראי בהמה, געלט וואס מען טרעפט פאר א סוחר פון בהמות, א מענטש וואס פארקויפט בהמות, און מען טרעפט אויפן ערד געלט, יעצט ס'קען זיין אז דער געלט קומט פון פון וואס מענטשן האבן אים געברענגט, און ס'קען זיין אז ס'איז זיינס. זאגט די משנה לעולם מעשה, די געלט האט אלעמאל די הלכה פון מעשה א גאנץ יאר, פארוואס? ווייל א מענטש וואס קומט ארויף יום טוב און ער ברענגט מיט געלט, איז וויפיל ער קען אויסנוצן נוצט ער אויס אין יום טוב, אבער ווען ער פארט צוריק אהיים ער בלייבט נאך איבער מיט געלט געט ער עס פאר זיינע שכנים, פאר קרובים, אידן וואס וואוינען אין ירושלים, און זיי קויפן במשך א גאנצע יאר קרבנות פאר שלמים פון די געלט פון מעשר שני. און עס קומט אויס אז ביי די סוחרים פון בהמות, רוב מענטשן וואס קומען דארט אריין קויפן בהמות, קויפן זיי מיט געלט פון מעשר שני. ממילא מען טרעפט געלט דארטן אויפן ערד איז געלט פון מעשה שני, ווייל נישט נאר יום טוב קומען מענטשן קויפן געלט מיט געלט פון מעשה שני נאר אפילו א גאנץ יאר האבן די וואס די וואס וואוינען אין ירושלים האבן געלט פון מעשה שני און רוב קרבנות וואס מען קויפט זענען שלמים וואס מען קויפט זענען די געלט מעשה שני ממילא איז זאגט די משנה אז אלעמאל די געלט וואס מען טרעפט דארט איז מעשה שני יעצט פארוואס זאל מען נישט זאגן אז קען זיין די געלט האט מען שוין געגעבן פאר די מוכר און די קדושה פון די געלט איז אריבער אויפן בהמה און די געלט איז שוין חולין. ס'איז אראפגעפאלן פון די מוחה, די תירוץ איז אזא גייט מען אויך נאך רוב, פאר איין מוחה קומען אריין הונדערטער מענטשן, איז וואס זאל מען בעסער זאגן, ס'קומט פון די איין מוחה אדער פון די הונדערטער מענטשן, גייט מען נאך רוב ווען מ'זאגט אז ס'קומט פון די מענטשן, און די געלט פון די מענטשן זענען אויך מעשר שני, ממילא איז די געלט וואס מ'טרעפט אויפן ערד זענען מעשר שני, ווייל רוב בהמות וואס מ'קויפט אין ירושלים זענען מעשר שני. זאגט די משנה אבער ביי הר הבית,

איז וועגן דעם אין הר הבית ווען טרעפט געלט איז עס חילן, ווייל אין הר הבית קומען דאך מענטשן א גאנצע צייט, און במשך'ן יאר ברענגען מענטשן אויך סתם געלט, נישט נאר מעשה שני געלט האבן זיי ביי זיך, ווען ער גייט קויפן א בהמה איז רוב געלט די געלט פון מעשה שני, אבער סתם אין הר הבית קען זיין סתם אייגענע געלט, ממילא מען טרעפט דארטן געלט גייט מען נאך רוב, און רוב געלט איז נישט מעשה שני רוב געלט איז חילן. אבער בירושלים אז מען טרעפט געלט אין ירושלים, וואס אין ירושלים האט מען אויסגעקערט די גאסן יעדן טאג, און וועגן דעם געלט וואס מען טרעפט ווייסט מען זיכער ס'איז פון היינט, ווייל אויב נישט מען האט זיך אויסגעקערט מען וואלט עס געטראפן. דאס געלט וואס מען טרעפט איז זיכער פון היינט, איז בשעת די רגל יום טוב וואס מענטשן האבן אסאך געלט פון מעשה, איז עס מעשה, ווייל דעמאלטס קומען ארויף אסאך מענטשן, און מענטשן וואס קומען פון חוץ לירושלים ברענגען זיך מיט אייגענע געלט, ברענגט זיך מיט בעיקר מעשר שני, ממילא רוב געלט וואס מען טרעפט איז מעשר שני, אבער בשעת כל המעשר שנו, סתם במשך'ן יאר, איז עס חילן, ווייל היינט, סתם במשך'ן יאר דרייען זיך מענטשן, מיט נישט נאר מיט מעשה שיינע געלט ממילא איז עס חילול.